Felly mae'n mae just uh, fraint i fi, dwi'n teimlo, pnawn yma, i, uh, i groesawu Jos. Cos, um, wel, dwi wedi gweld rhywun o stwff mae'n neud ar Facebook hyn a llall. Felly, Jos, croeso chdi a, a diolch i ti am uh, ymuno. pnawn yma efo fi i just i, i, gael, uh, i gael sgwrsio, i gael rhannu rhywfaint o dy stori. Felly diolch i ti a croeso i ti, Jos. O, oh, diolch Gwen. Wel, o'n i'n deitha chdi just cynt, as in, dwi'n dwi, dwi, dwi joio'r er, er, er sianel ma'n barod. Um, pan gai gyfle, a fel arfer, gyda'r nos efo un o'r genod i fyny'n crio neu beth bynnag, uh, dwi'n uh, dwi'n rhoi un o dy sgyrsiau fewn mewn un clust, um, jyst i, i gael fi trwyodd. So, mae wedi bod yn anogaeth anferth. So. O, oh, chwarae teg i chdi, chwarae teg i chdi. Na, dydw i ddim di talu Jos i ddeud hynna. Ac o'n i ddim yn gwybod bod yn di ddeud o. Anyway, gwna da croeso, de. Dwi am roi dau funud i chdi, i just i rannu i bobl sydd ddim yn dynabod ti, just i rannu'n fyr Ydw ti, uh, a lle ti'n byw a hyn a llall. Ni ddeud, dau funud. Mm, dau funud, ie. Yeah, Wel, ie, yeah, yn enw i di Jos. Um, bellach yn byw ym Mlaenau Ffestiniog efo ngwraig i Lydia. Um, a wedyn, ie, yeah, fel ni'n sôn, mae gennau ddwy o ferched ifanc um, sydd, ie, yeah, ddim cweit di mastro the art of uh, cysgu trwy'r nos eto, ond um, Mae gen i Mali sydd yn, um, be di, dwy a hanner rwan, a wedyn Leila sydd yn ddeg mis. Ac ie, um, yeah, llawn bywyd, uh, bywyd yn brysur. Dwi'n gweithio fa yma yn yr ysgol uwchradd yn Ysgol Maelwyn yn Blaenau Ffestiniog a hefyd ie, yma ar, ar antur o, o blannu eglwys sef Craig Blaenau. Lyflu, lyflu. A ti'n fod, um, dwi'n meddwl fe rhan fwyaf o bobl yn disgwyl i ni ddechrau siarad am Craig Blaenau. Um, ond uh, pan atho ni siarad tua faint oedd hi, tua bythefnos yn ôl, dwi'n meddwl, mm -hmm. o'n yeah. i'n teimlo o gen i ddiddordeb yn glwad, yn gwrando ar, dysgwr, ar dy siwrna di, mm. um, o sut nes di sort of, endio fyny yn blaenau. Okay? Mm -hmm. A mm-hmm. efo dy ganiatad di, fe dwi wedi gofyn ydy, beth am i ni jyst glwad rhywun eto dy siwrna di i blaenau? A yeah. wedyn, bellach ymlaen, 2-3 mis, gan ni glywed eto am y gwaith. Ond mm. dwi'n hmm. meddwl bod yna ma yna gyfle i ni, i bobl sydd ddim yn dynabod ti, neu i bobl mm. sydd yn dynabod ti, i glywed rhywfaint o siwrna di, um, cos efallai bod nhw ddim wedi glywed o. Felly, di hynna'n hmm. iawn o'ch di, Jos? Yndi, na, mae'n swnio dda, yndi. Ie, yeah, yeah. we'll, uh, we'll go for a deep dive. Ie, os ti wedi dweud na, fan o'n swnio stuck. Na. anyway, gwrando. Ie, yeah, gyn ti, dyn ni eisiau glwad. Okay? Felly, mm. dwi'n gwybod, um, os dwi'n iawn, nath dy siwrna di ddechrau, fe oeddech chi'n byw efo dy rieni yn, yn ffôr, yn mm. uh, pen llun yn do. So, yeah, yeah, yeah. Yeah. Cyma di drosodd o'n, a just fel bod fi ddim yn siarad gormod, cyma di drosodd a dechrau deitha ni am hanes, byddech chi yn mm. ffôr. Mae'n dweud, un o'r ddeg oeddech chi, ie? Yn ar ddeg o'n i, ie, yeah, ie, yeah. so it, ar y pryd. Um, yeah, so o'n i wedi cael y magu yn, yn y ffôr, ie, yeah, pentre bach tu allan i Pwlleli fanna, a mae gwraeth briliant, mam a dad yn grisnogion, oeddwn i wedi symud yna i gefnogi um, gwaith yn yncl, oedd yn weinidog um, yn yr ardal hefyd, a ie, yeah, di gweld Dew yn, yn gwneud pethau rhyfeddol, a, a dwi'n yn cofio amser rili really, o ran pan o'n i ddim yn, yn credu, ac i fi oedd, oedd esiampl mam a dad wedi bod yn, yn anferth yn yna'n gweld bod, yr, bod i ffydd nhw'n fwy na ffydd ar y sil, bod o fod i treiddio ac effeithio i'w bywyd cyfan nhw. Um, ond ie, yeah, yn un ar ddeg, um, gath y myd i chwalu, myd bach i chwalu braidd ar ôl clywed bod ni'n gadael um, y ffôr a bod mam a dad wedi cael y swydd um, fel rheolwyr Coleg y Bala. Um, a rwan o'n i'n gyfarwydd o Coleg y Bala, o'n i wedi bod yn mynd yna fel blentyn, ond um, oedd clywed bod rhaid ni adael, um, yeah, ffrindiau, um, yr eglwys, capel ni'n rhan o'n gweld Dyw yn gwneud pethau amazing. O'n i'n o'n i'n fuming really Gwyn, ac um, dwi erioed wedi cael cyfnod wrth ryfelgar, swn i'n mynd deud, ond ar y pryd, o'n i'n flin efo'n rhieni, yn deall pam ar y ddeiar sa'n ni'n gadael, pam sa'n ni'n mynd i bala o bobman. Um, Hei fi, pobl bala, i'n mynd hapus yn clywed hynna. na, wel, dwi'n dwi, dwi, dwi un ohonyn nhw bellach, ond gret, um, gret. Yeah, dwi'n sbio nôl ar y cyfnod yna, mi oedd o'n um, beth ffurfiannol iawn i fi, ac be nath rili really newid pethau oedd um, uh, yr wythnos ar ni ffeindio allan bod ni yn symud, oedd yr wythnos oedd ni ffwrdd ar gwyliau um, yn Ffrainc, um, right. mewn lle o'r enw Le Paz Opton neu um, Spring Harvest Holidays, um, fel mae pobl wrach di bod i. Ac um, dwi'n cofio, o'n i'n flin efo mam a dad, so o'n i'n mynd i fynd i'r gwaith ieuenctid, um, o'n i'n just yn mynd i pwdu am pethefnos, dyna oedd y plan. Protest, um, yeah. protest. protest go iawn. Ond ie, um, yeah, na i byth anghofio Gwyn, um, o'n i'n mynd gyda mam a dad i'r odfaon, gyda'r nos yn yr big tent oedd ganddyn nhw'n fanna, ac um, y profiad yma lle, ie, yeah, dwi'n gwybod pwy oedd yr siaradwr, um, ond na i byth anghofio'r profiad yna o pan nath o agor Acte 8 a stori Philip a'r dyn o Ethiopia oedd o fel petai fod Dyw yn siarad yn uniongyrchol hefo fi a nath o roi'r cyd-destun yn sôn amdan Philip ar y pryd yn, yn Samaria ac yn gweld Dyw yn gwneud pethau rhyfeddol yn ychwanegu i'r eglwys yn ddyddiol a felly pam ar y ddeiar, bys nhw'n galw fo ffwrdd, ond eto be nath ddigwydd, nath, nath angel yr arglwydd dod, cyfarfod efo fo a dweud, hei, cer, cer i'r de, cer lawr y ffordd i'r anialwch, cer lawr i Gaza. Ac ia, dim syniad pam, dim synwyr o'r tu allan iddo fo wneud rhywbeth fel yna, ond eto, pan mae galwad yn dod, um, mm. yr unig opsiwn sgen ni fod yn ifydd, ac o'n i'n 11 oed yn fanna, yn clywed Dyw yn siarad yn dweud, sbia, dwi'n just yn galw dy rieni di yma yma, ond dwi'n galw chi fel teulu, dwi'n galw chdi i hyn hefyd. A ie, yeah, mi oedd, mi oedd balan teimlo fel yr anialwch um, ar y pryd, ond ie, um, yeah, just y sens yna bod, um, bod Dyw efo galwad ar y mywyd i a fod o hefo pwrpasau iddo fi i rannu um, am i'w, i'w agoniant o pobl fanna. So, um, yeah, um, dyna lle nath pethau dechrau, really. Gada fi jyst rei disclaimer i fewn yma, ti'n caru bala, a dwi'n caru bala. Rhaid i bobl feddwl yeah. bod ni... Ie, ie, ie. Cos mae gen i... Yeah. Mae gen i atgofion cynnas iawn o bala coleg... Uh, coleg ddim gymaint coleg y bala, dwi wedi bod yna. Ond mm. uh, Bryn y Groes, ie. Yeah. Bryn y Groes, ie, ie, ie. Bryn y Groes, yeah. ni gof, atgofion uh, lyflu mm. o uh, Bryn y Groes. Felly, mm. um, so, so mynd i Bala, a wedyn, dyfa mae dy dad yn rhedeg Coleg y Bala. A, yeah. Sort of, sut sa ti'n, ddim disgrifio, ond sut sa ti'n, ia, yeah, disgrifio'r cyfnod yna o dy fywyd mm. i nes i sti ffwrdd i coleg. Beth sa ti'n dweud? Yeah. Wel, swn i'n deud, ie, swnio'n dramatig, ond sa, sa mywyd i ddim be ydi o rwan heb bod ni wedi symud, really. Um, o Dyw yn gwybod, o Dyw yn gwybod yn iawn, oedd yn gwybod union beth oedd yn neud. Um, pan ti'n cael dy fagu yn, ie, yeah, gwaith y coleg, um, a ti'n cael profiad, really, o um, rhywbeth gwahanol i narratif I guess, uh, Cresnogaeth Cymraeg draws, draws Cymru. Um, yeah, yeah. Lle, da ni'n gweld, ie, yeah, pobl ifanc yn dod trwy'r drysau, pobl ledlau Cymru yn dod i aros hefo ni um, ac yn cael profiad o, o Iesu, pobl yn dod i ffydd, pobl ifanc yn ymateb yr ysbryd glân, yn disgyn ac yn, yn trawsffurfio bywydau, a jyst cael dyfagu yn yr awyrgylch yna Gwynedd yn, yn ffantastig, really. Um, a, a cael gweld, ie, yeah, mae bosib gwneud pethau am wahanol um, i gyrraedd um, cenhedlaeth newydd. Um, mae angen gwneud hynna, really. Ond wedyn, I guess, yn ffurfiannol, herwydd, ie, yeah, yn gweld diwar waith, ond wedyn hefyd yn, yn profi'r y rhwystredigaeth na rili o gweld, hei, mae'r ma, ma pobl ifanc yma'n dod yma, maen nhw'n cael profiad, maen nhw'n gwneud profes, mae ma rhywbeth yn cyffwrdd nhw, ond wedyn be, be oedd yn frustrating oedd, does gennym ni'n ein lle anfon nhw wedyn. Um, mae ma, ma, ma cyn lleied o gapelu eglwysi iddyn nhw lle mae nhw adre sydd yn mynd i ofalu amdano nhw, yn mynd i, um, yeah, um, gallu i'w cynnal nhw ac yn gallu kind of, yeah, kind of fan into flame be oedd Dyw wedi cynnal yn barod yn y coleg a, a sylweddoli fod lot o'n nhw'n mynd nôl i'r anialwch a, a felly wedyn fod y coleg bron iawn yn dod yn rhyw fath o lifeline iddyn nhw. Kind of, y, y job oedd gwneud yn siŵr bod fi'n dod yn ôl i'r cwrsiau ieuenctid nesaf mewn, mewn un darn rhywsut, neu sold out gwaith ieuenctid hun i union un peth, um, fod, ie, yeah, fod na ddim llawer. Mae yna rhai sydd yn wych, a allai enwi rhai nhw, mae Caer Salem yn Cynarfon yn un o'r er capeli na lle oedd o'n wych, allai anfon ieuenctid nôl iddyn nhw a gweld, ie, yeah, nhw yn tyfu'n i ffydd, yn cael yn plugged in fewn i'w glwysi lleol nhw, ond yn sylweddoli, ie, yeah, bod hwn ar eithriad um, yn hytrach na'r norm. A so, ie, yeah, nath Dew kind of cynnal rhywbeth yna fi fanna yn dweud, hei, di, di hyn ddim yn iawn. Da ni'n cael profiad amazing yn fama, ond wedyn mae'n mynd allan yn beth hollol wahanol i'n un criw mm. ifanc ni. Um, yeah. Well, just gwrando na chdi rwan de, a dwi'n gweld, a ti di weld o'n barod, okay? ond dwi'n weld o'n glir gras yr arglwydd mm. ar dy fywyd di rwan, oce? Okay? Lle oeddech chdi'n ffôr a oeddech chdi'n, ti'n bod, a dy fyd di sort of chwalu mewn ffordd. Fe gael dy fam a dy dad i gael i, i balan, de. Ond gras yr arglwydd yn siarad efo chdi, mm. a rhaid yr, yr tangnefedd i ti, mm. i hmm. fynd, ynddo. Ond wedyn, Am y cyfnod blynyddoedd na, oeddech chdi yng nghanol pobl ifanc o dy mm. un oed am hmm. faint? Mm. 5, 6, 7 mlynedd? Ie, yeah, 7 mlynedd, ie. Yeah. Mae'n yeah. hynna'n fraint, ti'n fo? Mm. Um, immersed ydi o'n Saesneg. Dwi'n chdi'n ganol y pethau yeah. efo, efo pobl ifanc. Ti'n gwybod, just gweld gras, mm. diw ar hynna. Yeah. So, yeah. be nes ti... Sorry, go on, o'ch ti am ddeud yma? Ie, yeah, na, yn union, ac o'n i'n, achos ti'n cadw fagu yn yr awyrgylch yna, o'n i'n cael mynd i gyfarfodydd ni o dan oed, so dwi'n cofio sold out i criw 15 ag i fyny, o'n i'n tair ar ddeg, ac o'n i'n eista fewn ar y sesiynau yma, a rhai o arwyr fi Andy Ollerton, Jonathan Thomas, boys yma yn, yn agor y gair ac yr ysbryd glân yn gweithio a dwi'n cofio um, fi a'n ffrind gorau i Steff Morris yn mewn dagre yr sold out yna, tair ar ddeg, Steff yn bymtheg neu beth bynnag, yn, yn teimlo dew, yn siarad ac yn, ac yn rhoi galwad iddyn ni i Gymru. Ond ie, yeah, Um, dew yn hael, dew yn ffeind, ond dwi'n sbio nôl rwan yn meddwl, pa môn i mor flin efo'n rhieni i, yn amlwg o, o dew yn gwybod. Ie, yeah, ie, yeah, gret. A wedyn, o, o Coleg Bala, is di um, flwyddyn gap, ynddo? Um, mm, efo uh, Christiansen Sport, ie? Ie, ie, ie, efo Christiansen Sport. Deis di, a, a be na ddigwydd? Ie, yeah, random braidd, ond um, o gen i cyswllt trwy, wel, um, cyfarwyddwr, director Christians in Sports, Graham Daniels, right. um, sydd yn, yn Gymro um, o Lanelli, ac um, yeah, Gymro Cymraeg hefyd, ac yn ffrind i mam a dad. Ond ie, yeah, di cael yn annog i wneud y flwyddyn yna, dwi'n Ia, yeah, pob math y chwaraeon. Um, dwi'n caru rygbi, dim rhif chwaraeon, ond go iawn, roi unrhyw chwaraeon i fi gwyn, and, and right. I'll play it or I'm into it. Ond ie, yeah, di di bod yn chwarae rygbi ers yn ifanc iawn, iawn, iawn. Ond ie, um, yeah, blwyddyn yn Bister, so dyna lle mae Christensen Sport yn based. Um, yeah. So tref tu allan i Rhydychen, Oxford yn fanna. Um, ond ie, yeah, yeah, blwyddyn hmm. ffantastig. Byw efo, ie, yeah, naw o hogia eraill oedd just mor passionate am am ei ffydd a chwaraeon ag o'n i. Um, a felly, ie, yeah, methu gofyn am, am blwyddyn gwell, really. Um, brilliant, ond, brilliant. Ie, yeah, di ffeindio, Ffeindio Dew'n siarad y fi fanna hefyd, Gwyn. Um, Dych chi fi fynd fewn i hwnna? Sio fi? Um, Go on, yeah, yeah, so, yeah, of course. Um, yeah, wel, ar ni fynd i ffwrdd, na, na i byth anghofio, ar ni fynd i ffwrdd ar retreat efo'n gilydd, yr er criw o'n ni a um, yr er arweinydd ar y pryd, uh, Welsi oedd efo ni, a, a ni agor fyny y ffesiau dau am yr wythnos, so oedden ni'n gwario wythnos cyfan yn astudio deg adnod o'r Beibl. Os ydych chi'n meddwl, gosh, surely, surely ydych chi'n methu wneud hynna. Swnio'r tymor. Go iawn. Swnio'r tymor. Ti'n gorffen, oh, ti'n gorffen yr wythnos yna, ti'n teimlo, da ni'n hyn o di, ie, yeah, mynd o dan ar y wyneb, mae'n y gymaint yma, ond ie, yeah, deg adnod cyntaf, cyntaf ffesiau da, ie. Yeah. A dwi'n sbio nôl ac yn, ie, yeah, magu'n gwaith y coleg, um, di, di, yeah, dwi'n caru Iesu am flynyddoedd flynyddoedd, ond o ran gwerthfarogiad yr efengel, dwi'n meddwl, um, ges i'r un fath o gwerthfarogiad nes yr wythnos yna, lle, oh, brilliant. yeah, just rhyfeddod, really, o gweld, hei, dyma pwy oeddwn ni yeah. cyn grist yn farw'n ysbrydol, yeah. hollol, hollol, hollol, methu wneud dim byd am y peth, ond eto wedyn achos i'w gras ei drigaredd e, mae Dyw yn dod yn gwneud ni'n fyw. A, a Alla i mond disgrifio fo, oedd o'n brofiad rhyfedd gwyn lle oedd yn halo ni yn, yn cael ei lloni rili, really, yn sylweddoli dyma'n stori i, dyma be mae Iesu wedi gwneud dros dy fi, ond wedyn, yr un pryd, um, yng nghalon yn torri yn meddwl, gosh, as in, yeah, dyma rhyfeddod yr efengyl, ond hefyd dyma, dyma, ie, yeah, urgency yr efengyl, y, y brys, yr argyfwng sydd yna, lle um, ath y meddwl syth adre, y meddwl amdan um, ffrindiau, meddwl amdan trefi, pentrefi, ardaloedd Gogledd Cymru, lle hyd yn oed os chi isio um, clywed am y gwahoddiad yma sydd gan Iesu i bawb, um, dio ddim yn bosib, um, a felly just kind of yn sylweddoli, gosh, ie, yeah, mae yna ma na angen, uh, mae yna angen ysbrydol anferth, a mae yna angen i bobl clywed, a just cael y cyfle, um, dwi'n meddwl dyna oedd y pwynt, um, yn gwybod, ie, yeah, mae pobl yn, yn gwrthod y neges, ond dwi'n meddwl yn gwrthod oherwydd dyn nhw ddim wedi clywed, oherwydd dyn nhw hmm. ddim yn ymwybodol fod yna fath, ie, yeah, gwahoddiad iddyn nhw yng, yng Nghyst. So, ie, um, mm. yeah, blwyddyn, blwyddyn significant, really, yn gweithio, gweithio hefo nhw. Diolch i ti, diolch i ti. A wedyn, dwi'n iawn yn meddwl wedyn, is di Manceinion i coleg yn do? Do, ie, yeah, tair mlynedd yna. Ie, yeah, gwranda, be dwi isio i chdi rannu ydy, cos ti di, ti di sôn llai yn barod, ydy sut nes di ddechrau astudiaeth Beiblaidd yn yeah. do, efo dy, efo dy fets. Um, mm. So, oeddech chdi ar y bus, anyway, dyda'r dyda stori eitha ni. Os na di gyffwrdd fi, so dwi eisiau pobl eraill gwybod ti, ti'n So, yeah. Wel, ie, yeah, eisiau i draw i Manceinion. Um, Dwi'n deud i astudio hanes, ond uh, fwy i chwarae rygbi a cael bach o hanes ar yr, ar yr ochr, really. Dyna okay. plan. Um, ac, ie, um, yeah, ges i'n annog gan ffrind i fi. So, ie, yeah, pan, pan ydych chi'n chwarae rygbi, wel, un, unrhyw fath chwaraeon yn y brifysgol, da chi'n kind of byw yr professional lifestyle, really. Mae'n briliant. Da chi'n cael treinio tair gwaith yr wythnos, da chi'n chwarae pob pnawn dy mercher yn trefeilio gwmpas, um, yeah, prydain yn chwarae, really. Ac um, i fi, yeah, yn chwarae rygbi, oedd yna'n golygu bod ni'n bod ni'n gwario lot amser efo'r boys yma. Um, yeah. Bod ni yn trefeilio fyny llefydd fatha St Andrews, a Glasgow yn gwario saith awr ar bws cyn gêm a saith awr yn ôl. Um, a ie, yeah, pan, pan da chi'n trio just byw eich bywyd fel, ie, yeah, dilynwr i esyn yr environment yna, da chi just yn mynd i sefyll allan, mae'n inevitable. Um, A ie, yeah, yr culture sydd yn dod efo rygbi lle mae, mae diod yn anferth, um, yeah, kind of cheisio'r ôl genod, all of it yn dod efo fod y rygbi lad lifestyle. Um, mm. Pan da chi'n trio bod yn ffyddlon a dilyn Iesu yn y byd yna, da chi'n yeah, da chi mynd i fod yn wahanol. A yn ffeindio wedyn boys yn holi, um, ac eisiau gwybod pam, pam, pam dwi ti ddim yn yfed. Um, Lovely, pan ti ar, ar nos fercher ddim, ddim isio wneud fel da ni gyd yn wneud. Ond eto ti'n gael... Pyn yeah. hynna'n digwydd, o sori ar dy draws i, pyn hynna'n digwydd, mae'n lyflu dydy, ti fo? Cos y ti'n yeah. ti bod yn oleini yn dweud, ti fo? Mae'r goleini'n dangos, ie. Yeah. yeah. Sorry, na i mm. drio peidio styrpio yeah. chdi, dos ar ymlaen. Ie, yeah, na, na, na, yn union gwyn, a, a dyna dwi'n annog yn ffrindiau rwan, mae gennau ffrind, uh, wel, Cariad yn chwaer bach i Siôn Gwyn. Mae o newydd ddechrau ar y prifysgol yng Nghaerdydd a mae o'n chwarae pel droed um, yna. Di annog o, cer amdani, cer i chwarae i'r mm. tîm prifysgol. Nei di, nei di joio fo, ond nei di ffeindio, mae o'n mynd i fod yn heriol, mae'n mynd i dy wthio di, um, a wthio di yn dy, allan o dy comfort zone di. Ond pan ti'n ei safiad dos grist ac yn syml iawn yn yn bod pwy mae Dyw wedi creu ni fod, fel yr, yr halen yna o'r ddeiar, y goleini yna, y mae Dyw yn deud yda ni. Um, mae boys inevitably mynd i ddechrau holi, as in when they see the hope that you have, mae Peter yn deud, ynddo. Um, maen nhw'n mynd i eisiau gofyn am reswm. A so, dyna o'n i'n ffeindio ar y bus, oedden ni'n cael y sgyrsiau amazing yma, really. Ond wedyn, ie, yeah, kind of y frustration a fel, da ni'n ni methu mynd yn bellach wedyn, a Um, ffrind i fi oedd yn gweithio i Christians in Sports ar y pryd, nath o ddeud, wel, dyma dwi wedi bod yn neud yn, yn fy nghlwb rygbi i, dwi wedi bod yn rhoi nosweithiau ymlaen, lle dyn ni'n cael bwyd rownd y bwrdd, lle dyn ni jyst yn rhoi'r gwahoddiad yna i'r clwb cyfan, boys, os ydych chi eisiau dod draw, cael chydig o fwyd a'n gilydd, cael sbria'r straeon o Iesu a'n gilydd, um, a gweld sut mae heina'n siarad fewn i'n byd ni heddiw, dewch draw. Um, a yeah, o'n i'n kind of terrified at the thought o hmm. rhoi'r gwahoddiad na allan. Um, ond fy nes i, um, ar, i ddechrau fo'i, nes i mond roi y gwahoddiad i rhai o'n mates i, so boys o'n i'n gwybod, hei, maen nhw'n, dwi'n agos efo hei, na nhw ddo, jyst i, jyst i gefnogi fi, ie, yeah. yeah, dyna fel maen nhw, ond wedyn eto'n ffrind i'n deud, come on Josh, rho'r gwahoddiad i'r clwb cyfan, rho fa allan ar y WhatsApp grŵp, um, ti ddim eisiau negosiatio dros dew pwy sydd yn a pwy sydd ddim yn clywed y newyddion da. Um, aros, aros yn ei bach o, so just pause yma nawr ta. Deud hwnna eto, ti ddim eisiau negosiatio, gos mae hwnna'n bwysig, deud eto. Ie, yeah, ie, yeah, ie, yeah. ti ddim eisiau negosiatio dros ddew pwy sydd yn a pwy sydd ddim yn clywed y newyddion da. Um, wow. Ie, yeah, da ni, da ni gyd angen clywed hynna, ti'n gwybod? Da ni mm. gyd angen clywed hynna. So, o, oh, yeah. a dyna, dyna o'n i wedi gwneud, Gwyn, o'n i wedi gwneud o'n barod, o'n i wedi sgwennu boys off yn deud, no way, no way sy'n gen nhw diddordeb. Mae ma nhw in I too far gone, neu mae nhw'n rhy llwyddiannus, drwy mangen hyn. Um, ond eto, yr er boys yna, pan eisiau roi yr er yr gwahoddiad na allan o'r diwedd, a ie, yeah, yn oedd yr heart in the mouth moment yna yna. Oedd yr ofn byth yn mynd, Gwyn, dyna dy'r pwynt. Mae pobl yn meddwl fel, ie, um, yeah, pan dych chi'n trio kind of byw, ie, yeah, kind of, yr missional kind of lifestyle yna, bod ofn yn, dych chi'n dysgu i ddelio fo ofn a mae o'n mynd, um, Dio ddim, dio byth yn mynd. Dwi'n meddwl beth ydych chi'n ddysgu wneud ydy dysgu sut i wthio trwy yr ofn yna oherwydd ydych chi'n dal ymlaen i rhywbeth mwy na'r ofn yna. Fo na, fo na achos mwy na just yr ofn dwi'n ei deimlo. A, ac yn gwybod mae rhaid i'r effesiau dau, mae rhaid i'r boys yma clywed, mae rhaid i nhw cael y cyfle yma i ymateb. Um, a felly, ie, yeah, rhoi'r gwahoddiad na allan ac um, ie, yeah, nath dew just defnyddio'r nosweithiau yna. Oedden ni'n rheolaidd yn gweld dros 20 o hogia rygbi um, yn cramio fewn. Oedden ni methu eista rwnd y bwrdd yn y diwedd, oedden nhw gormod ohono ni. Um, so oedden wow. ni yn y, yn y lounge, um, boys ar soffas, boys ar tackle pads rygbi, achos yn y rhydydd blwyddyn fi oedd fi o Chem yn y clwb rygbi, so oedd gyd o'r kit, oedden nhw gyd yn dod draw i'n tu i, um, so nhw ar y tackle pads, ac ie, yeah, yn edrych ar straeon o Iesu a'n gilydd a yeah. gweld boys yn, yn ymateb ac yn, ac yn reslo'n graplo efo hyn. Um, ac um, un o'n nhw gwyn, gai jyst yn sydyn os yn iawn, um, un sefyll allan. Um, er clwb captain ar y pryd, um, hogyn o De Cymru oedd o, ac um, nath o ddod a i fi fodd y boi o'n i wedi sgwennu off fwyaf. Fo oedd yr kind of most successful o'r grŵp i gyd, oedd o'n club legend, chwaraewr briliant, oedd gen fo'r cariad, oedd o'n physics masters, so oedd gen fo dream job lined up yn Llundain o flwyddyn nesa. I fi, o'n i'n meddwl, no way, sy'n gen fo ddiddordeb o gwbl, mae o'n sorted. Um, ond eto nath o ddod, a nath o ddod o fod yn un o'r boys fwy o confrontational, oedd yn trio dal chdi allan efo pob math o ddadl clyfar amdan diwedd y byd a ffiseg a pob dim o'n i methu dadlen erbyn, ond oedd o dal i ddod, Gwyn, ac, um, ac yn gweld i'w cwestiynau fo'n newid, bron iawn i'w physical posture fo'n newid o fod yn boi oedd yn, oedd yn galed i boi oedd yn feddal, a'i galon o'n feddal, a nath o ddeitha fi, nath o ddeud, um, diwedd y flwyddyn yna, nath o ddeud, Jos, fi a, um, dwi wedi caru nosweithiau fawrth efo chi ac um, dwi wedi dwi di caru nhw achos um, be doedd y ti ddim yn gwybod ar y pryd oedd yr wythnos nes di rhoi'r er, gwahoddiad allan iddyn ni ddarllen y Beibl efo chdi. Oedd yr wythnos nes i orfod stopio un o housemates fy hun rhag cymryd bywyd i hun. Wow. Ac um, ac oedd y mywyd i ar chwal. Um, o'n i'n gwybod lle i fynd, o'n i'n gwybod lle i edrych. Um, a wedyn nes di roi y gwahoddiad yma, ac i sbio ar Iese, gweld ydy di Iesu'n gallu gwneud synwyr o hyn i gyd iddo fi. Um, a nath o ddeud, sbio, da ni'n ni siarad nonsens o hyd, fel, da ni'n ni siarad a siarad a siarad, ond da ni'n ni, ni byth yn siarad am pethau sydd o bwys, the things that matter go iawn. Ac um, nath o ddeud, ar, ar, ar nosweithiau mawrth, rownd y bwrdd, um, dyna pryd da ni'n cael gwneud. A so, ie, yeah, Dyw yn rhoi'r argyhoeddiad yna fi, Gwyn. Yn, yn, yn gyntaf, ie, yeah, don't negotiate, never negotiate. Um, ond hefyd wedyn, um, mae pobl yn sychedu. Um, a dyn nhw'n nhw sychedu am yr hen beth, ond maen nhw'n sychedu am rhywbeth a rhywbeth mwy, am rhywbeth newydd. Ac, mm. um, yeah. Ti'n gwybod, nes ti, nes ti cymryd y cam y ffydd na? Cos, ti'n gwybod, dwi'n gwybod yn iawn, cymryd cam y ffydd, cos ti'n just yn pwysio'r send efo'r WhatsApp allan. Ti'n gwybod, mm. that's it wedyn, oce? Okay? Yeah. Nes yeah. cymryd, yeah, nes ti cymryd, well, oce, okay, mi fedri di delete all, ond anyway, nes ti reid allan, Okay? A okay. nes i gymryd y cam o ffydd yna. A sa ti ddim wedi gweld y ffrwyth ti wedi weld a di cael yr mwynhad mm. ti wedi cael yn arwain y grŵp yna. Os ti yeah. ddim wedi cymryd y step o ffydd yna. Na, uh, uh, na. Dwi'n disgrifio heina, Gwyn. Heina di'r The best moments of your Christian life, heina. Um, pan ti'n camu allan o'r cwch a ti literally, ti, ti'n gwybod, os di, os di Dew ddim yn troi fyny, os di Esim yn troi fyny fa ma, dwi yn stuffed. Um, ond mae o'n, mae o'n dod o hyd, mae'n troi fyny, mae'n tynnu ni fyny pan da ni'n suddo, a Mae o'n mewn rhyw ffordd neu gilydd yn onro'r cam bach yna ffydd allan o'r cwch, ynddo. Um, Ond meddylia di rwan, beth sydd wedi digwydd i dy fet di fenna rwan, y captain, oce? Okay? Mm. Uh, um, beth sydd wedi digwydd iddo fo, os ydy ti ddim wedi reid i gwahoddiad allan? Mm. Ie, yeah. yeah, yeah, yeah. Mae'n serious wedyn, dydy? Ti'n gwybod? Yndi, yndi, yndi, ie. Ond, yeah. uh, ti'n gwybod, sy'n rhaid ni fynd. Sy'n rhaid ni fynd i fanna. So, so o Manceinion, eist i lawr, dwi'n iawn, lawr i Wimbledon. Do. ddim, i, ddim i watched y tennis. na, na, o'n i byw'n agos i'r tennis. Ie, yeah, um... so deud, deud ychydig am yna. Cos oedd yeah. hwn o'n, oedd hwn o'n ddim yn gyfnod sort of esmwyth i chdi nag oedd. Dys di Na. Na. Rhannu di gyn gymaint neu gyn lliad yeah. eich rhannu. Go on, Josh. Ie, yeah. na, newid byd go iawn. Ie, yeah, mynd o Manceinion lawr i Wimbledon. Y Manceinion, pan ydych chi'n student, you're, you're living on the edge, braidd. Ydych chi'n byw yn ochrau Russian fallow field. Os ydych chi'n cael eich ti wedi torri fewn, it's no biggie, dyna sydd yn digwydd ochrau fanna. Um, ond wedyn Wimbledon, da ni'n troi fyny, ac ie, yeah, mansions o'n cwmpas ni a Wimbledon Village a'r tennis a bob dim fel yna. Ond di mynd lawr yna, ia, achos, um, wel, anogaeth ffrind oedd yn arwain eglwys lawr yn Wimbledon, eglwys anferth, really. Um, Dyn Donald Church, um, eglwys o tua 800 um, o yeah, aelodau um, cyfarfod pedwar gwaith ar y sil. Um, wow. Ar anogaeth yna i ddod lawr i Ie, yeah, i treinio, i cael profiad o rhywbeth gwahanol, um, a eglwys, ie, yeah, a chwarae teg eglwys sydd wedi, wedi plannu, um, di plannu. Dwi'n meddwl y ffigwr pan o'n i yna oedd um, 25 o eglwysi ar y pryd. Wow. Um, a felly, i ddysgu o, o'r environment yna, a ie, yeah, nes, nes i ddysgu lot. Um, o'r, or drwg ar da, really. Um, yr da yn gweld, ie, yeah, Be um, mae'n edrych fel i fod yn eglwys sydd ar genhadaeth o mission, um, oedden nhw'n fwriadol iawn yn kind of siapio'i eglwys nhw o gwmpas hynna, dysgu, dysgu gymaint rili really, ganddyn nhw fel yna. A pan mae'n dod i agor y gair a trin y gair, o'n i'n o'n i'n astudio mewn um, coleg pregethu ar enw Cornhill ar y pryd, um, ar ei roi, ie, yeah, ar gyhoeddiad um, defn yn y fi wedyn o ran pwysigrwydd a, a centrality y gair pan mae'n dod i'r eglwys a, ag i mission. Um, ond wedyn, ie, yeah, um, dwi'n meddwl, herio oedd, uh, mae ma eglwys mawr fel yna, mae ma, ma, ma arwain, mae ministry yn peth um, trwm, um, a ie, yeah, flinedig, um, a dwi'n meddwl, ie, yeah, profi, probably y peth agosau dwi wedi cael i burnout, lle, ie, wow. yeah, ti'n gweithio chwe diwrnod yr wythnos, um, ti'n neud pedwar gwasanaeth ar y sil, um, mae yna rhywbeth ymlaen pob nos gyda'r eglwys, um, a lot o'n waith i wneud efo um, yeah, cyfarfod fyny a dynion yn yr eglwys, dynion oedd yn gweithio yn y ddinas, so os da chi'n mynd i gyfarfod efo boi sydd yn gweithio yn y ddinas, mae'n golygu grabio Starbucks am chwech y gloch yn bore, so right. mae'ch dyddiau chi'n dechrau'n gynnar, maen nhw'n gorffen yn hwyr, um, chwarae rygbi dal i fod um, pob disadwn hefyd, um, ag yn trio uh, ffeindio amser i perthynas oedd yn datblygu efo ngwraig i Lydia. Um, oh, lovely. So, dyn, yeah, so mae Lydia yn mynd i fewn i fi rwan. Lovely. Mae Lids yn do fewn i hynna hefyd, yn trefeilio draw o Gaerdydd bechod. yn trio ffitio rownd craziness yeah. y mywyd i. Ond ie, yeah, na i beth anghofio Gwyn, o'n i'n cael brec cyntaf fi yn trefeilio fyny adre um, am wythnos dros ddolig a teimlo'n nghorff i bron iawn yn shytio lawr wow. wrth iddyn ni fynd fyny ar y tren. Um, teimlo, teimlo'n hun yn cael yn progressively fwy a fwy sal ac yn sylweddoli, wow. gosh, dwi yn dwi'n absolutely wiped a battered yn fanna. Ac, um, yeah, di kind of gweld yn fanna, um, kind of profiad o lle mae yna gymaint o dda pan dod i uh, passion a zeal dros genhadaeth ac eisiau cyrraedd pobl am di, di hwnna heb di'n gadael i o gwbl, um, ond yn gweld, gosh, pan da ni yn gwneud lot um, am amser hir ar pace um, cyflym, um, mae inevitably wedyn yn mynd i, mynd i arwain i ryw fath o, o, o breakdown, o burnout. A ti'n bod, so, cos ti'n fwy, yeah. yeah, cos ti'n fwy ifanc, ti'n dal yn ifanc, oeddech ti'n ddengach adeg yna. Ti'n fwy ifanc, ti'n fwy cry, ti'n ffit, ti'n bo? Mm. Ond i chdi, i deimlo hynna, yn dy gorff, yeah. ti'n bo, mae ma rai bod chdi'n pwysio dy hun. Uh, yeah. Rai bo chdi. So, eis di wedyn i... Eis di nôl i... Lle eis di wedyn? So, yeah, o... so, so ha, haf yna priodi Lydia, a o gen i ddewis, rili, really, achos oedd yn internship i o'n i'n neud, oedd o mewn partneriaeth efo Christians in Sport hefyd, a felly dewis y dwi'n mynd i wneud blwyddyn arall efo Christians in Sport neu ydw i'n mynd i wneud um, blwyddyn arall efo Dyn Donald a Lydia, chwarae teg iddyn deud, Dwi'n eisiau byw yn Llundain. A dwi'n dall, oedd o'n brofiad amazing, ond dio ddim i bawb, dio ddim i bawb. Um, a felly, ie, ni fynd, um, wel, ar i Christians in Sports, kind of ail leoli ni, um, lleoli ni, ie, yeah, ochrau byster yn fanna eto. Um, a so, so blwyddyn yn fanna, a kind of y syniad oedd, um, pan ti'n based fwy centrally efo, efo nhw, bys nhw'n gallu um, yn fy mlwyddyn cyntaf priodas yn navigatio dysgu be ydi o i fod yn friod a pob dim mm. fel yna. Um, hmm. so nhw'n gallu manageio fi chdi bach o wahanol i'r interns eraill. Ond, um, ond ie, yeah, blwyddyn caled, Gwyn, blwyddyn, blwyddyn caled arall. Um, yeah, lle... okay, okay. A ni ddim i fewn i hwnna, okay? Ie. Yeah. Uh, Cos dwi'n gweld ar dywynaf di hwnna'n blwyddyn caled. Wedyn, yeah. ydych chi gair dydd, yn ôl i gair dydd, um, a ymuno efo ffrind i fi, Owen yeah. Cotton yn ei eglwys mm -hmm. o yn uh, Grace Grangetown. Ie, yeah. ie, yeah, um, ie, yeah, yeah. A, a gaddoch chi amser i orffwys, dwi'n teimlo yna. Dwi'n mm. iawn? Do, amser i orffwys. A dwi'n meddwl amser i ddysgu fod hi'n bosib gwneud, um, yeah, gwenidogaeth, um, fod arwain um, plannu eglwysi, bod hi'n bosib arloesi mewn, mewn ffordd gwahanol. Um, fod yna ddim just un model, fod yna ddim just un ffordd o gwneud hi. A ie, yeah, rhai yn chi sy'n abod Owen Cottom, a dwi'n gwybod eich chi gael sgwrs efo Owen yn barod. Gwen, wel, da chi'n sgwrsio efo gyd o'n ffrindiau Gwen, dyna pam dwi'n joio, joio'r sianel okay. gymaint. Um, ond... Uh, O'n i'n gwybod hynna, yeah. so go on. Na, mae'n briliant, dwi wrth y modd. A mae Owen, ie, yeah, mae Owen yn, yn arweinydd arbennig, ac um, i fi, nath o fodelu um, yr ffordd gwahanol yma, um, fod dal fod yn bosib bod mor, ie, yeah, angerddol, zealous amdan, um, amdan cenadaeth, amdan cyrraedd y golledig, heb wedyn, ie, yeah, colli'n hunain yn hynna. A dyna, mm. dyna dda blwyddyn caled yn, yn byst yr oedd. Dyna wedi digwydd. O'n i'n fflat out eto Um, o'n i'n trefeilio milltiroedd a milltiroedd allan, bron iawn pob nos yn gwneud rhyw fath o gwaith cenhadol, um, siarad mewn digwyddiadau gwahanol. Um, ond eto, ngwraig i adre a ngwraig i yn, yn unig um, ac yn, yn pledio ac yn gofyn, please, all bethau edrych yn wahanol, allai di ddim fod allan pob noson. Ac o'n i jyst ddim yn gwybod sut i'n neud o. O'n i'n gwybod sut i kind of, yeah, priodir kind of yr, yr, yr passion yma oedd gennau, yr zeal gobeithio, ond wedyn hefyd yr, yr galwad yma i edrych yn ôl yn hun, ond hefyd, ie, yeah, rwan i gofalu am ngwraig i ac i wneud siŵr bod hi'n ffynnu um, a bod ni'n tyfu efo'n gilydd ac yn neud hyn efo'n gilydd. A yn Owen a Charlotte Cottam ar ni ddod â hyd i, wel, i, i, i, i pastors, really, di'r gair, ynddo, mm. i fugail um, a i rhywun oedd yn flat out o'n mhlaid ni ac yn gweld oedd y dwy flynedd dwytha yma ddim yn wastraff. O'n i'n teimlo hynna, o'n i'n meddwl, gosh, mae'r galwad yma o'n i wedi teimlo pan yn 18 efo Christians in Sport amdan Gogledd Cymru, arloesi, planhau gloesi. Diolch yn bosib ddim mwy, surely dio ddim, dwi'n methu wneud yr ddau peth. Um, ond Ywyn yn dweud, na, di'r dwy flynedd yma ddim wedi bod yn wastraff. Mae Dyw wedi bod yn siapio chi, wedi bod yn ffurfio chi, wedi bod yn paratoi chi. Ac ia, oedd y blynyddoedd yna'n Gaerdydd ac yn Greis yn blynyddoedd melus iawn, mae rai fi ddeud, um, lle ar ei dew adfer ni a ia, rhoi ni nôl at ein gilydd a'n a, a paratoi ni am, am, am beth da ni'n neud rwan, really. Brilliant, brilliant. Ac o O um, Grace Grangetown, nathoch chi fyny i uh, Blaena, ond cyn i fi ofyn i chdi pam Blaena, oce? Okay? Cos eich bod yna lot, swn i'n meddwl bod yna lot o bobl yn gofyn pam blaena. Mm. Cyn i fi hmm. ofyn y cwestiwn yna, ynde, ti di rhannu rhywfaint o pethau ti di ddysgu ar y ffordd. Mm. Be, os a, os a rhyw stand-out o be ti wedi ddysgu hmm. yn yr, uh, y cyfnod i fyny at symud allan o, o um, Grangetown i fyny, o, ia, o Grangetown i fyny i Blaenau. Be sa'r stand-out? Un i chdi'n bersonol mm. neu i chi yeah. fel, ti'n bod, um, gwyr y Gwraeg? Sa'n rhoi yw stand-out? Mm. Be da chi wedi hmm. ddysgu? Ie, ie, ie. Sa ti'n mynd i'r rhannu efo pobl? Ie, ie. Um, Ie, yeah, cwestiwn da, Gwyn, cwestiwn da. Dwi'n meddwl... Um, Ti si amser i feddwl am hwnna? Na, o'n i am jocian, o'n i am jocian, o'n i'n dweud, basically, uh, trwy Owen Cottam, uh, ddes i ar draws um, Eugene Peterson a'i waith o, a dwi'n siŵr os ydych chi wedi darllen gwaith Eugene Peterson o blaen, Gwyn, fo nath, nath sgwennu'r me er message um, translation, ond right. mae o wedi gwneud gymaint fwy na hynna. Mae pobl yn okay. associate fo efo'r message, ond yeah. actually, he's a pastor of pastors ydi o, a mae waith o, o, oh, mae sgwennu o'n hyfryd, ond ie, yeah, dwi'n meddwl, dwi'n gweld dylanwad Eugene Peterson ar Owen Cottam a wedyn arno fi. So, darllenwch unrhyw beth gan Eugene Peterson, os ydych chi'n arweinwyr ifanc ac eisiau gwybod sut mae gwneud, sut mae arloesi, plannu, torri ie, tir newydd, ond eto ddim colli eich hunain um, yn hynna, Peterson dy'r boi, ond um, quotes dwi'n dod nôl i rwan, ac actually ddim, ddim Peterson di hwn, ond um, gweinidog arall o America enw Jack Miller, um, a oedd o'n sgwennu i um, uh, yeah, missionary couple ifanc oedd um, yn mynd allan o'i eglwys nhw Um, a nath o ddeud hyn iddyn nhw, nath o ddeud, always try to be daring, um, but never in a hurry. Um, a dwi'n meddwl, dyna, dyna di o i fi. When I think about, cos mae um, mae Peterson di sgwennu er llyfr Contemplative Pasta sydd wedi really siapio fi. Um, Wel, dwi'n meddwl hwnna di'r summary, summary for the Contemplative Pioneer. Um, pa mae'n dod i plannu glwysi, mae angen ffydd. Um, mae Mae angen, pan mae'n dod i'r efengyl, di o'n methu ond ein cymell ni i isio mynd allan. Fel, dyna, ti'n gweld o trwy stori mawr y Beibl, mae o hyd i bod amdan, mae Dyw yn bendithio i bobl o, ond wedyn iddyn nhw fynd allan i fod yn fendith. Mae o isio ni, mae o'n mae o mor raslo na drigarog, mae'n gwahodd ni i fod yn rhan o'r gwaith yma, i, i ail greu, i ddod ei mestyn Eden unwaith eto i'r byd. A so, i fi, dwi wastad i stryglo fel, chi'n darllen, a mae'n rhywbeth poblogaidd rwan pan mae'n dod i'r um, i sgwennu yn y byd Cresnog yma, lle, ie, yeah, da ni'n clywed amdan burnout a, ie, um, yeah, ruthless and elimination a hurry, stuff ffantastig fel yma gan John, John Macoma. Ond dwi wastad i fod yn trio kind of, ie, yeah, priodi'r ddau, lle, sut mae'n bosib cael bod yn mission driven, ond eto, ie, yeah, ddim yn lladd yn hynny yn hynny. A dwi'n meddwl hwnna dy'r quote iddo fi, always try to be daring, never lose that. Mae ma angen ffydd, mae angen bod yn barod iddyn ni wneud pethau'n wahanol i gyrraedd pobl newydd. Um, mae hwnna'n rhan o'n, on stori ni efo Craig blaen na, herwydd da ni'n gweld o, mae'r angen yng Nghymru. Um, da ni ddim yn wlad grisnogol ddim mwy, da ni'n gorfod trin Cymru fel maes cenadol unwaith eto, a felly mae rhaid i ni cymryd yr, yr missionary zeal oedd gen yr Cymru cynt yn hen taid yn hen nain ni di mynd allan i, i, um, i Aizol ym mis o'r am a di bod yn cenadron am flynyddoedd. Yr un zeal nath anfon nhw allan, dyn ni angen y zeal yna i gyrraedd Cymru heddiw yma. So always try to be daring, don't lose that zeal, ond hefyd wedyn never in a hurry, sydd yn golygu Da ni gorfod cael golwg mawr o ddew, da ni gorfod cael golwg mawr o'i sofraniaeth o, um, a fod o yn adeiladu eglwys o, fod o yn teirnasu heddiw yma, fod o heb anghofio amdano ni, a fod o, fod o ar waith, a fod ni'n gallu trystio fo, a it's not down to me. A mae hwnna dal yn wers, a dwi'n dwi, dwi pregethu dros yn hun, sori, dwi'n mynd bach yn preachy yma, Gwyn. Na, um, cario ymlaen. Dwi'n dwi siarad yn dros yn hyn, achos literally neithiwr oedd gen i ni'n Carola yn y clwb, ein um, gwasanaeth Carola, um, efo Craig Blaen a lle, a gen i ni be, 80 i 90 o'r gymuned i dod draw am ia, noson o ganu a hwyl i'r plant a clywed neges yn y dolyg. Ond chywod be, oedd o hynod o hwnna hynod yn revealing i fi. Dwi dal ddim yn trystio Dyw digon. Um, dwi dal yn siarad cymryd materion mewn i nwylo'n hun. A pan dwi'n neud hynna, dwi'n dwi'n ŵr rybys, um, dwi'n tad rybys a dwi'n arweinydd rybys hefyd. Um, ond mae Dew yn raslon a mae o'n dal, mae o'n kind of, he smacks me in the face time and time again pan mae'n deud trystia fi achos na i ddod trwy oedd gyd ti'n gofyn yeah, be daring, but, but never in a hurry, cadw'r darlun mawr yna. Um, so dyna, dyna fo i fi, dwi'n meddwl, Gwyn. Rwan ta, cwestiwn dwytha. Hmm. cwestiwn dwytha. Um, mae hon yn pwy bach yn cliffhanger, oce? Okay? Achos, mae hon yn two, two parter ydi hon, rwan, cos da ni'n mm -hmm. ni orffan efo pan blaena, mhm. right? Mm. Ond mae rhaid i bobl ddisgwyl, uh, da ni'n codi suspens. I yeah. glod yr ail ran mewn te 2-3 mis o be sy'n digwydd yn blaena, alright? Mm -hmm. Ond mm -hmm. i orffan y sgwrs yma rwan, de, Jos, pam blaena? Deitha ni, deitha ni. oh gosh, mae hwnna'n... Uh, chi'n gofyn cwestiynau da, Gwyn. Um, mae hwnna... Mae hwnna'n gwestiwn da ni wedi cael gan um, Crisnogion um, ar draws Cymru, gan uh, pobl lleol yn fama, boys rygbi. Um, boys rygbi yn fama yn dweud, so ti wedi symud o Gaerdydd i Blaenau, ti'n gwybod beth ti'n neud? Um, wyt ti'n gwybod yr fath o le ydych chi wedi symud i. Um, a ar ryw lefel, ie, yeah, mae hwnna'n eich di chwerthu'n jocian, ie, yeah, ffynnu. Ond ar ryw lefel hefyd, mae hwnna'n torri di galw yn di. Um, mm. Achos dyna'n union y golwg sgan pobl o'r lle, yeah. really. Um, yeah. Fo nhw ddim yn gweld y gwerth yma. Um, a... Dwi'n caru yeah. Blaenau. Oce, okay, yeah. dwi'n caru Blaena, cos dwi, dwi di... Na, na, na. Gweithio oh, dyn... Blaena, ond anyway, dos. Yeah. Um, a dyna dy'r peth, mae pobl yn gweld o'r rhywun lle llwyd bron iawn rhyw can y marc ar y map. Chi'n gweld hynod efo'r er map yr um, parc cenedlaethol dydi? Mae yna jyst cilch bach llwyd o gwmpas y gwyrdd yma, lle ar i'r parc cenedlaethol cadw blaenau allan. A bron iawn, mae hwnna jyst yn symio fyny'r stori. Mae pobl yn teimlo fel yr, y pentyrru o, o llechi yma, really. Maen nhw wedi cael eu gadael ar ôl a di gadael dros ben. Yeah. Um, ond ber i arwain i yma, wel, na i'n rhoi gormod, ond just, ie, yeah, yr ysbryd glam, um, yng ngwraig i, Lydia, sydd yn dangos um, fod dew yn hyn, achos mae Lyd o Gaerdydd, um, a di cael ei magu yna, caru'r ddinas a pob math o yeah, er, all the amenities a'r, ar cyfles, er, er, er, kind of convenience sy'n gan y ddinas i gynnig. Mae Lydia, she loves it. Um, ond pan ar ni ddarllen, ie, yeah, gweddi Cymru gyfan, um, a fel dwi wedi sôn, y conviction yna fi o ran mae angen i pobl adre, i pobl gogledd Cymru cael y cyfle i ymateb i'r gwahoddiad yma sgan Iesu. Um, pan ni ddarllen, ie, yeah, yr map weddi yna a clywed am Blaenau Ffestiniog, clywed amdano yr angen cymdeithasol yma, yr, yr, yr diweithdra, yr iselder, um, ie, yeah, yr dibyniaeth, um, y tlodi, ond wedyn hefyd yr angen ysbrydol fod angen i Cresnogion symud yma, dyma oedd y gweddi'n deud, i symud yma, i fyw yma, i weithio yma, i tystio i gogoniant a gobaith yr efengil. Um, a so ie, yeah, um, pan ar ni ddarllen gweddi yna, oedd ar ei lids just troi at fi dweud, fanna dyn ni'n gofyn mynd, um, mae rhaid iddyn ni fynd. Um, a so, ie, yeah, yeah. dyna sydd ni'n cadw ni, really. Do, do, do so ddim rheswm naturiol. Yna dwi weld, na, na yna dwi weld o'n. Do so ddim yeah. rheswm naturiol. Tio, um, felly mae'n rhaid na'r ysbryd glân ydi o, sydd mm. i reid blaenau ar eich mm. calonau chi. Mm. Mae rhaid. Um, oh. Yna sy'n digwydd i chi. Yeah. So mae'r ma ataf yn syml iawn, dydy? Mm. Yr ysbryd mm. glân sydd yeah. wedi reid ar eich calonau chi. Mm. Um, felly, briliant, briliant. Gwranda, ti'n ifanc, mm. ynddo? Ti'n cadw nodiadau? Ti'n ti sort of pre-diary neu... Ie, yeah, mae gen ni llethr gweddi, oes, a mae hwnna'n um, hwnna ffordd gwych o cofnodi'r siwrne yma, definite, yndi. Um, Be oedd yn mynd drwy meddwl i, de, ydy, Pe mae'n amser i chdi mewn mynyddodd i ddod yn de, i sgwini llyfr de, na ti teitl y llyfr i chdi pam blaena. Ia, briliant. Gwen, you've done it. Cyn, i fod yr uh, publicist i'r uh, tor. Um, yeah. Na, diolch. Ond mae'n ddiddorol. Mae pobl di sôn bydd angen sgwennu llyfr rhywbryd, a dwi'n yn gwybod. Dwi'n dwi, dwi, dwi, dwi okay. enjoyio sgwennu, dwi'n really yn. Um, a hyn o jyst i i'n hun, mae'n neud da iddo fi. So, um, yeah. Brilliant. Wel, na di'r teitl. Ger i weld. Okay. Pam ble yna? Anyway, gwranda, so ni fedri cario ymlaen siarad. Hmm. Josh, diolch yn fawr iawn i chdi. Okay? Mm. Um, o'n i'n gwybod sy'n ei cael hwyl pnawn yma, a dwi'n meddwl, dwi'n teimlo bod wedi cael hwyl. Right? Yeah. Mae wedi bod yn mm. hyfryd clywed dy stori di. Nes di rannu mm. fi o flaen llaw, dwi'n gwybod, ond twa, dwi wedi clywed lot mwy gen ti rwan. A dwi wedi bod wrth y modd yn gwrando na chdi'n mm. de. Dwi wedi bod wrth y modd yn clywed y galon di. Yn clywed mm. y galon di ac ti'n gwybod yr, yr passion mae gen ti. Um, dwi wedi bod wrth y modd a dwi yn barod yn edrych ymlaen i glwad mwy. so gen ti mesgu, so ni beidio dod yn ôl. Na, na, na, na, na. Ie, cos da ni, da ni, da ni ar YouTube bod chdi'n dod yn ôl. Ie, yeah, o wych. A diolch Gwyn, Dyw ar waith yng Nghymru, mae'n gwneud rhywbeth newydd, a dych chi'n chi dal hynna, dych chi'n capture fo, so mae hwn, oh. ma hwn mor bwysig. Da ni, Ie, yeah. ddim just yr entertainment gyda'r nos tra mae'r genod i fyny. Da chi'n neud gymaint mwy na hynna. Um, so, diolch. Brilliant. Brilliant. Byddai'n deffro'n bora rwan, de. Byddai'n meddwl, o, oh, sgwni os di Josh, di gwrando ar un arall bora yma. guarantee, guarantee. anyway, gwrando, da ni wedi cael hwyl. Diolch yn fawr iawn i chdi, de. A bendith yn chdi, a Lydia, a'r genod. Ac uh, mm. na, ni, na ni sort of gwrdd eto a siarad eto. Oce? Okay? Gwych, Gwyn. Bendith yna chdi boi. Tara, Wan.